ha khensa ku va mi pfulele chanele ya matimba ya munhu mali loko youtube channel kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na tichanele letin'wana ni la ku vulavula hi mhaka leyi xana mali ya xuma ya koxiwa na xana mali ya malovolo ya koxiwa na xana mali ya n'wansati loyi a nga vuya evukatini hi n'wi vula ku xi vuya ku ya koxiwa na Mi nge ni rhanga ni hindzisa laha ku sungula. Xivuya ni vula n'wansati loyi a nga lovoriwa a ka muti wo karhi ivi a vuya a vukatile. N'wansati loyi xuma xa yena xi nga phahleriwa a ka vona, ku i ya tekiwa ka manimani. Hi vona hi va vulaka swivuya. A hi vuli vo n'wina mi mi pfuka nampundzu, munhu a tsutsumela emitini ya vanhu a ya tshama kona. Mi ya mi ya tshama kona. i kuma ku munhu i ya tshama mitini ya vanhu a nga humeseriwangi na lavela na haleni na peni a nga humeseriwangi ivi a vuya kaya a ku ha mina ni xi vuya a wu xi vuya wena mi ni twa mi ni twisisa kahle a wu xi vuya xi vuya i munhu la nga lovoriwa a nga phahleriwa ku nga yisiwa matlhoma nyangweni ku endliwa mihlolo leyi hinkwayo hi vona lava hi vutaka swo vuya hayi vo n'wina mo fika mi tsutsumela ni hambi u fike i tshama twenty years ivi u vuya kaya loko u nga lovoriwanga a wu weli kona ka type ya swi vula. Se ivi loko ni tlhelela ka topic yi ku yini mali liya swi ya hi miti ku va endla yini a va yi koxa kumbe a va yi koxi i kuma ku mina ni la ku ta ni ya lovola ntombi yo karhi ntombi leyiwani a yi tekiwe ka muti wo karhi yi lovoriwa yi endliwa mihlovohlovo leyi hinkwayo na xuma xi humesiwa ivi a vuya vukatini hi swivangelo swo karhi ivi loko a vuya vukatini ivi mina ni ku yini ni la ku ta ni ya n'wi lovola. Loko ni ku na tani hi n'wi lovola ni ta rhumela vanhu va yisa papila le ka vo ntombini ya ku hayi hina va ka Maluleke hi ri hi lava ku ta ta hi ta ti vonakarisa hi nyikeni siku ro ta hi ta ri ti vonakarisa ivi laha mutini va ta vitana mani vo malume na vo hahani or vanhu vakulukumba va kwalaya mutini va va byela va ku hayi Maluleke wa swi tiva ku ntombi leyi a yi lovoriwile na lava va ta ku ha i swi tiva kahle se va ku ha hi ta hi ya vulavula na Hlungwani ku hayi nsati wa yena loyi a nga n'wi lovola Maluleke i ri la ta n'wi lovola xana wena Hlungwani xuma xa wena i ta xi lava ndzhaku na kumbe hi swi endlisa ku yini na. Hlungwani i ta vula ku hayi xuma na xi lava Maluleke a tisi mali leyi mina ni nga lovola hi yena n'wansati yaloye ni n'wi lovole hi vo ma ten thousand or five thousand or hundred thousand ivi va va ni byela va ku hayi Maluleke Hlungwani i ri i lava mali ya yena ivi mina ni ku hayi a hi problem ivi ni humesa mali loko ku ri yena Hlungwani u humese five thousand ni ta humesa five thousand ni va nyika kwele. ka vusati ivi ka vusati va teka five thousand va yisa va nyika va nyika hlungwana ivi se va ni nyika siku ro lovola va ku ha tata lovola hi siku ra so ni ta fika ni lovola kahle ku nga vi na swiphiqo ku nga vi na ku heyi un'wana a fika a ta ku heyi phela loyi nsati wa mina hi n'wi lovolela yini swilo leswiya va ta va tshamile muti wa ka hlungwana na muti wa nsati luya wa mina loyi ni ya ku n'wi lovorile va fika va tshama hansi va twanana ku sayiniwa swilo hansi swi tiviwa na hi tindhuna na hi tihosi. Ku nsati luya i hambane na Hlungwana va ka Maluleke hi vona va nga ta va n'wi lovola se leswiya that's why leswi ni swi vurisaka swona kun'wanyana va pfumela kun'wanyana a va pfumeli i ta ku byela ku a n'wi teki nsati yaloye i tshama na yena a hi problem-e hi ta sayina kwala hi nga ta sayina kona loko ku ri ti-divorce va ta endla ti-divorce ku sayiniwa maphepha a ku yini mina xuma a na ha xi lavi. a ni lavi ku koxa xuma swa khale swi hundzile vutomi a byi yi mahlweni yena a ya mahlweni na vutomi na mina ni ya ku ni ya mahlweni na vutomi ivi van'wanyana va ku hayi leswi a nga vuya na n'wana or a nga vuya na vana wena hlungwani mali leyi nge wa yi lava ya ya ya ya xuma a wa ha yi kumi hi mhaka ku yini n'wana n'wana wa hina i vuye na vana vukatini va ta twanana ivi swin'wana na ku a loko swi ri so a hi tshikeni a ni lavi mali se hi Xitsonga. ni vona ta mi veka rivaleni hi Xitsonga mali ya xuma a yi koxiwi or mali ya xuma a yi lombiwi a mi yi mi ya mi ya lomba xuma or mi ya koxa xona swi chela mabadi no mi byela sweswi vanhu va ka swi chela mabadi loko ku ri ka ni i hambane na munhu i n'wi lovole hi mali leyi nga n'wi lovola hi yona or mucatu mi endle yini i nga pfuki na siku na rin'we i ya i ya lomba xuma. Hambana na n'wana wa vanhu i ta ya ti tirhela kwala ti tirha i hlengeleta mali i ya i ya lovola nsati wun'wana kumbe i ya i ya ti tirhela kwala i nga ti tirhela kona i ti hlengeletela mali ya wena dankie na khensa.